Imbagħad, fis-sitt xahar, Alla bat l-anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija, jisimha Nazaret, Anċebba marsa ma' raġel jismu Ġużeppi, mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha, Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, Il-Mulej miegħek. Hi tħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x'setgħet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha, Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, Inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù. Hu jkun kbir u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb, u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-anġlu, Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx raġel? Wieġeb l-anġlu qalilha, L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek, u għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis, u jissejjaħ Bin Alla. Ara! Il-qariba tiegħek Eliżabetta fi xjuħitha hi wkoll nisslet iben fil-ġuf u ġa għandha sitt xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej,

Marija kif twieġeb għall-kelma ta' Alla li waslitilha permezz tal-anġlu Gabrijel? Hi taf li dak li qed jitħabbar lilha hu 'l fuq mill-kapaċità umana. Ried ikun biss miraklu li jisboq kull miraklu ieħor li Alla kien għamel s'issa fl-istorja tal-poplu tiegħu. Il-mistoqsija li tpoġġi, Kif ikun dan ladarba ma narafx raġel? Mhix frott ta' dubju jew xettiċiżmu, imma hija frott tat-tfittxija tar-rieda ta' Alla. Marija rdet tkun taf x'għandha tagħmel eżatt biex taqdi sewwa din il-missjoni li Alla kien qed jafdalha. Hi tisma' l-Kelma u twieġeb immedjatament b'fidi u b'fiduċja kompleta f'Alla. Bl-iva immedjata tagħha, għall-messaġġ divin hija ssir il-mudell tal-fidi għalina lkoll. Marija emmnet il-wegħdiet ta' Alla anki meta dawn dehru impossibbli. Hi kienet ħerqana u lesta twettaq ir-rieda ta' Alla, anki jekk dan kien ifisser li kellha tħallas prezz għoli. Marija hi Omm Alla għaliex Alla libes is-sura tal-ġisem tagħna fil-ġuf tagħha bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Alla jagħtina l-grazzja tiegħu u jistenna mingħandna li nwieġbu għaliha bl-istess rieda soda, bl-istess ubbidjenza u bl-istess fiduċja mill-qalb. Kif wieġbet Marija? Meta Alla jikkmandana, hu wkoll jagħtina l-għajnuna, il-qawwa, u l-mezzi biex inwieġbu b'ġenerożità. Nistgħu jew inħalluh jimlina bil-grazzji tiegħu, jew nirreżistu u mmorru għal rasna 'l barra mit-triq. Inti temmen fil-wegħdiet ta' Alla? u tfittex li tikber fil-grazzja tiegħu? Ġesù tana lil Marija bħala ommna taħt is-salib. Inti tfittixha lil din l-omm biex tirċievi mingħandha dak li omm qaddisa tas-sema tista' tagħtik? Id-dawl? Il-faraġ? it-twissijiet, il-kuraġġ, il-protezzjoni u l-barka materna tagħha. Tinqeda bit-talba ta' Rużarju li hi tant għażiża għaliha biex permezz tagħha tressaq qribek lil dina l-omm li bħalma talbet mal-ewwel dixxipli hekk tiġi titlob miegħek biex int timtela bl-Ispirtu s-Santu u bil-qawwa li għandek bżonn? Missier qaddis, inti toffrilna l-grazzji, il-ħniena u l-maħfra tiegħek bl-abbundanza permezz ta' Marija li għamiltha s-Sultana fuq il-ħolqien kollu u li minnha Bħala l-Avukata tagħna inti tgħaddilna l-grazzji tiegħek. Agħtini l-għajnuna biex ta' kuljum jiena ntenni l-iva tiegħi għar-rieda mqaddsa tiegħek f'ħajti. Marija, Sultana u Medjatriċi ta' kull grazzja, għallimni nisma' l-leħen ħlejju tiegħek li jwissini u jurini liema huma dawk l-għażliet li għandi nagħmel biex nikseb